There is no life without progress. E masterclass aki eigenlijk me wordo inspira door di diferente acontecimientonan den nos sociedad. Anto me mira cu tin un. Hamber enorme pa no solamente informacion pero pa conocimentu riba tereno di con sociedad ta funciona, con gobernacion ta funciona, con politica ta funciona, di con gobernacion ta importante pa e sociedad. Anto mi disidí bo sa, despues di un par di entrevista ku mi tabata tin i ègt hopi hende a bini, míles di míles di hende puntra preguntanan, tur preguntanan ku ta make sèns. Anto mi di bo sa, laga nos hasi algu pa e públiko general. I a trese mas konosementu, mas sabiduria bou di e públiko general pa asina no solamente ku nan ta laga nos bisa lesa korant mas mihó pero ku nan ta komprendé tambe kiko ta sosediendo den nan sosiedat i tambe duna Laga nos bisa opinionnan muchu mas informá, ma riba tópikonan interesante pa sosiedat, tantu kosnan ku ta sosodé den sosiedat. Asina i bo ta haña un mihó hende, un mihó citizen, un mihó burger ku por kontribuí muchu mas mihó y tambe cu asina ta tene su gobernantenan hopi mas scherp y esey ta laga nos bista na beneficio di un mijo calidad di nos gobernacion pero tambe di nos sociedad en general. Wel, masterclass eigenlijk ta un caminda cu bo ta trece cierto conocemento pa e publico caminda bo ta bay un tiki mas diep den un cierto onderwerp Asina ei bo ta trese mishor un konosementu mas dip, mas fundá, anto ku tambe tin sierto grado di, la mi se, un base sientífiko, sin ku bo tin ku laga nos bisa ma papia di siensia, etcétera. Pero ta prinsipionan ku. Ta bon research ku ta bon fundá den siensia ku bo ta trese, anto eseinan bo ta meskla nan ku bisa gobernashon, polítika, manera ku sosiedat ta funshoná di dia a dia, di tal manera ku hendenan ta rekonosé e kosnan direktamente, pero den un área spesífiko. Nan ta haña un konosementu tòg un tiki mas, laga nos bisa, avansá ku lo general ku lo bo haña dor di lesa korant òf lesa un magazine òf wak un programa na televishon so. Wel, awor aki nos ta bai kuminsá ku un siklo di shete masterclasses. Anto e masterclassnan aki nan ta kuminsá na òktober awor. Di òktober mi ta kere, si bo konta, shetenan i nos a sali ongefeer band'e aprelnan. Dus un bia por lo pronto nos ta hasi un bia pa luna, anto asina nos ta sera un ciclo di shete masterclass. E topiconan di mes ta topiconan cu ta hopi interesante pa e comunidad y pa e participantenan y di mes ora bo hasi masterclass asina den un temporada manera nos ta awo aki, Foral ke tin te maka ku kon bo gobernashon ta sintá den otro bo tin ku kue tópikonan si ku ta aktual. Anto den esei ya mi a skohe hopi pa tresé mas seka di kas posibel, kende nos ta papia di kosnan ku laga nos bisa netamente. Ta interesante netamente pa hendenan local, pero tambe pa hendenan cu ta di nos, cu nan Curasoleñonan cu ta na Hulanda, cu ta na Aruba of Antillanonan na Sint Maarten. Esun tur hende cu por comprende e papiamento, por volg nan e temanan specificonan cu nos ta bay haci, eigenlijk ta den e prome luna. M'a pensa pa m'a cuminsá papia over di, osea, manera bo sa cu m'a dia tres di october awor nos ta conmemorá dosha i binticinco aña cu e heroe nacional Tula Awa a fayecé. Anto mi ta kere ta bon pa. Hopi hende yòn no sa ègla ken Tula tabata ta, kik'el a hasi presis, anto ta dikon el a muri. Den kuadro di laga nos bisa kua desaroyo el a fayesé, o ta disa un esklavo òf ta kiko tabata tin. Esei ya mi ta pasa un tiki di over di dje. Tambe nos ta papia di òf nos ta. toca e topico di colonialismo ozoma despues di sclavitud ta bin colonialismo pero nos ta mirele for di la mester no solamente un punto di bista di gobernacion y historia pero tambe economico, psicologico, social etc trece diferente dimension pa asina nos haya. Un bista amplio di fe unda nos a bini. Anto poko poko asina nos ta cana. Despues nos ta papia tambe over di libertadnan esencial, derechinan humano. Nos a papia hopi den sociedad over di derechinan humano, pero ki ta derechi humano? Kico ta un libertad esencial? Nos ta papia over di e, laga nos bisa, situacion cu nos ta den. di autonomia, nos papia di democracia, kiko ta un partido politico, dicon un partido politico, kiko ta e metanan, e ideologianan, ki ta liderazgo, kiko ta e diferencia entre liderazgo cu maneho, eigenlijk pakiko nos tin gobernacion y kiko lo tin si no tin gobernacion, nos a papia over di finanzas, economia. Nos lo rin diferente di e tipo topiconan aki tambe pa cu e emancipacion di e hende anto structura estatal, con bo ta forma nacion y hasta mi ta bay tambe den topiconan specifico durante e masterclassesnan. Over di bo tin diskushon over un munisipio, kiko esei ta nifiká? So nos no konosé munisipio aki. Na Hulanda sí, i kon e ta kompará? Nan ta papia di teritorio ultraperifériko, partidonan ku ta promové esei laso direkto. Nos nos relashon den Reino, kiko ta nifiká? Bo sa asina e diferente topiko, pobresa, pobresa ta un kos ku ta i pa semper of pobresa ta un kos ku bo por eliminá, kon bo por eliminéle. E pais aki ta un pais ku ta relativamente yòn, ta kiko bo tin ku hasi pa e ta un pais ku propósito i un pais ku ta prosperá. Dus diferente. Tema ta wordo toká ku de dia a dia e hendenan ta papia di dje, nan ta eksperensié i diferente hende yòn no sa for di unda e temanan a bin òf kon bo ta plats e temanan ei den kua konteksto i nos ta pone lus riba nan. positivamente, anto pa ampliá e laga nos bisa e sabiduria di e públiko general, anto poko poko asina e bo ta kontribuí na emansipashon, na konsientisashon di e yu di Kòrsou òf hendenan ku ta biba aki, pa nan sa, Eigelik tambe di unda nos a bini, unda nos ta, unda nos ta bai, I ora tin diferente diskushon ku nan tin ku plats e diskushonnan ei den un konteksto mas amplio i ta p'esei nos ta papia di science based masterclasses ke men masterclassnan kaminda bo ta usa siensia sea ku ta siensia polítiko sea ku bo ta usa siensia di lei òf ekonómiko òf finansiero òf sikológiko. Anto asina bo ta tuma diferente aspektonan di siensia pa bo por tira lus, iluminá i splika lokual ku ta sosodé den sosiedat anto krea un mihó yu di Kòrsou asina. Bon, lokual ku mi ta ferwagt opviamente ta ku hopi hende ta bai vòlg pasobra nos lo ta riba diferente plataforma. Digital, anto moda ke ta aksesibel pa hopi hende, no solamente esunnan akinanan, pero manera mi bisa esunnan na Hulanda, na Bonaire, na Aruba, na Sint Maarten, tur hende ku ta papia papiamentu, pa despues pa bo krea un miyon hende. Pader Ruymer semper tabata bisa e hende, e hende, e hende, anto eigenlijk esei ta un kos hopi importante pasobra e. Human resource ta un di e kosnan mas grandi ku nos tin. Si nos keda kritiká otro, anto no hende no ta siña otro, no hende no ta duna otro. Nan ta kere asina i nos no ta progresá den bida. I komo pais, komo sosiedat, nos tur tin ku duna un parti di loke nos mes a siña, loke nos ta, pa asina e forma e sosiedat. Alma yega na un sociedad cu por brinda un miho calidad di vida pa un di tur. Wel, e di dos trayecto cu eigenlijk mi ta sinti necesidad pa haci esey ta for di. Aña segun mi dos mil dieseis of asina mi tabata den un kombersacion cu un hende anto e hende aki tabata splica mi cu bo sa cu tin hopi hende yong anto e hende yong nan aki nan tin hopi gana hopi set pa drenta gobernacion pa drenta politica. Pero si bo puntra nan kiko ta historia di Kòrsou, nan no sa. Si bo puntra nan kiko ta un kolonia, nan no sa. Si bo puntra nan kiko ta outonomia, nan no sa. Si bo no tin e tipo di konosementunan ei, ya kaba ta bira difísil pa bo por operá den gobernashon di Kòrsou, pasobra sin e base fundamental ei, Lobo no ta exitoso den politica y gobernacion di Corsou. Y con cu bay bin e momento cu laga nos bisa si bo pasa eleccion mes cu bo drenta den parlamento of den gobernacion e ta yega na un momento cu bo mester tin toch zekere practische kennis, bo mester tin un Un base, bo sa, un bon base pa bo por funciona bon osino cada be cu bo cay den un situacion ta griteria tin, bo ta bisa cierto cos pero bo no sa mes kico cos tan ta nifica, anteor e hende ta bay stuur bo, anto un di e cosnan importantisimo ta cu den nos sistema democratico cu hopi hende yongnan ta wordo influencia hopi liye. Anto pa bo avoid cu nan ta wordo influenciao p'e lia sinku, cu nan mes por nan tin e conocemento, anto ora di nos ta bini nos ta yuda nan, nos ta duna nan conocemento of yuda nan adkeri conocemento di tal manera cu nan asina e por funciona hopi mas miho den politica. Manera mi bisa caba e luna cu ta bini aki, of nos ta den caba den October, dia dies un di October nos ta cuminsa cu e prome masterclass y esey ya manera mi a bisa ta bay over di colonialismo, sclavitud, etcetera, pasobra bo mester tin e base ey pa bo por sigui pa e otronan. Mi ke invita uni tur, vooral hopi hende yong y adultonan tambe ta welkom pa nan tuma nota di e cosnan cu nos ta bay pasa riba Facebook y tambe riba nos website internationalwisdomacademy.com pa asina e nan tambe por participa na e masterclassnan aki. En total nan ta bay shete. Ta bai ta shete y nos ta really excited pa trece nan tur shete prome cu April y mi ta echt spera cu hopi hende ta bini pa nan haya e conocemento aki e sabiduria aki pa ongeveer otro aña nos ta. Riba mesun nivel pa nos por bai e siguiente fase cu lo cuminsa na mei, anto lo e dura ongeveer te banda di juli nan ey. Nos ta tuma un pausa chikito, anto augustus binti bintiun nos ta sigui cu e di tres parti pa fin di otro aña mi ta kere cu Ma nos tin asina tantu bagashi ku hopi di e kosnan ku ta sosodé den sosiedat, den gobernashon, den polítika ku nan ta bira muchu, muchu mas fásil pa komprondé nan, pa dun mei i tambe pa traha den e tereno grandi ei pa komunidat. I un bes mas, tur hende ta wèlkom. No ta importa ki base bo tin, pasobra ègt e ta hopi fásil. Una bes ku bo ta den, anto poko a poko, stap pa stap, tur hende ta siña algu for di dje. I mi ta hopi excited ku e kos aki ta bai sosodé, pasobra nos a traha ègt hopi largu riba dje i uni tur ta bon bini.